Kha asile kanmah pahnih zong hi tampi bia kan i ruah lo le tutan hi a tawinak tein van chim ka duhmi cu a voi khatnak te kanmah sangau a ummi ralcaan lakah an um men te te van boksannak te pitpanceihnak te kha a duh le atu a voi khatnak te he chungkhar pakhat ah facang tun hnih kha Kutceih nak kha van in bawmh hna la le hika duh chung te dawr ah hin kan van zoh te la timi kha pakhatnak a chim ka duh le cun amah zong nih khan bian ruah ding hna a duh mi um le si ah khan cun a van chim te la le mah duh theng te dong ko la ka van mei sat van dir ta fan o amah he khi ka ka va lak mi hna se sangau sangau tu a sa ko sangau chung ah a hla ngai le amah he chungkhar pali an si. An pa he hmun phiah khiak le an nupa ah an nufate he ka van lakmi hna se duh theng. Ah, amtar i lo ma kha kha Ah, tlawmpal te sining van zeila khoika in da den rat thei te ko oh, ka ka van chim pa hna la le ah, anmah he chungkhar minung pali an se an pa he duh theng ah, anmah nu cin sung van len sung chung chin par se pali an se le anmah he thantlang kanmah zung hmunsang i palik len kam i a ummi inn le lo ten le la a kang viak ven le hika hin an hong i dor le khi ka mi inn hlang mi kom tang khan an um ve makhat hoi hlan ah chungkhat pakhat khan an si se lo cun अपन hi naka hi kapi hi an pa he ka pi le ka pun an um le hika Annih cu lansung a thlang i ṭek in building tang a mui em kik em an um le tlawmpal te chim ka duhmi cu nai ah khan hi an pa hi sizung ah um le a dam lo nak kha phun thum phun li si operation tuah ding si le nakum upa cang kan in tuah ahcun caan sau na nung la lo thlakhat ni ah na thi laan te le a hiti ning te na um i nawl na ngaih ko ahcun kum hnih thum cun na nung la ti si kum hnih thum chung ahcun ram mai thleng suai se law ruahchannak kan neih cah khan lunglei zong nih khan an an tingam ti lo aizawl zong nih hika zong nih khan le maka an mah pan hi te hen um le si zong an tum nak zat khat se le tutan na hen na rian tu nak he be chain atar chaman slai te ka zum kum som se som riat ma pan hi te he um ve mi se le a Teinak tikah kan ram ka phan bal la lo tiin nan phan ko la kan ti lengmang mi hna thla kan pek mi hna amah he hika thlacamnak hmun han ara peng mi se an pa zong a dam ahcun Pathian lawnglawng kha aa taih ve mi kan si ti kha dong hnih nak ah cun a pathum nak ah hi na ci te he nu farual an se nu hmai le atu i raltlan hi bantuk inn khat ah hin khan ruk an tuah mm. le macu ahcun ka zuan an tak kan kalpi te lak ti le ka ban i lakhlo deuh le mah ka ahcun tappi ten tu le kha khan dong ruk an um le mah hi he dong khat an mah chung ahcun nu nu rual pali an se le cucu an hiak ma se le ka hin lo tho thun khurin a um mi po atu ai ai chom mi khan se a tawinak hin mu makhan va set ta rih seh cun mah hi hi chanchan lu le pa ti le atu chanchan pa hi ah, a van phan deuh lo le an mah hi Hakha palik an si le ah, hita hin an hong um tikah ah, harsa ngai in an um ve a ruang cu CDM an tuah tikah eh, lakha um ti lo le eh, ti hin an pa he ummi paoh ai fahsak lo i rianṭuan vemi si le an nu zong he felte kan mah thlacamnak zong a ra pengmi anmah pahnih te an si cun ei ka hei ka van lan law law la aw mai he ah se van dir ta ve ka video ah khan lang lo mai he pulian se thantlang i hriamnam vialte tlai tun se CDF pawl nih khan tuan tein a si tiang tuah ko tuah ko an til a si lo vai ah thatlang hriamnam vialte tlaitu ka se ṭha tein kan le pehtlai la le an a vei um ko lan ti le an auh tuk te ka si diam ka tuah le fanu fapa nei bak lomi se le a tawinak ten mi lum liam lo le hika a zei mazat te an rak nalh thing mi tiang khon mi kha atu raltlan dawr chungah cun um vemi a si le an firpiak ding hna le kut bak hin fanu fapa cawmtu nei lomi dir hmanh kan ete in an um ve le ti kha tawinak hin kha va si seh nan mah van dir ko ta ro kan hung te khan ka pa nih a thi tak ve hna le a tu he thaltlang ummi an se le a tawinak tin ka hi in sang te ah hin an fale pahnih khat le Siang Nung Kai le Daw Cung Ti Khing Khin an van um le tu kha anmah chung hi a tampi kan si minung pahhlei hnih an si lekha kha a tawinak thiam si ahcun mah vialte khan siseh amah he inṭhawng usi in umpi hna le thaltlang lei he sangau lei he te khan a bun an um le a ruang cu a u nih hin thihnak vei hla le a fale kha a khawmh hna le takhan amah fale an si a u fale he an si macun a tu le he takhan an um le an dih lakah palhei hnih si in khang ah hin inn phang an um le phe thu tha lo te har bak mi dirhmun ah khan an dir ve. An pa he a ummi paoh te khan rian a ṭuan ve. A tawinak in mu an dirhmun kha si. Macun atu i vei thlan mual kap i ummi he an dihlak te theih ko he ceih nuam te ceih nawn ceih nawn si le pa kha nai i Microchip ah khan i lak hlah, ai lami cu India cozah nih Kawlram ah a ṭhawl hna la tiah khan sangau lei nih hin an dih hna. A chiti ka Burma kan kai cu kan nung kho hlei la lo tiah Burma raltlan khang hong kan phiah tuh an ti hna. Mitang kule ram ah khan umnak kha inn man nan pek khawh lo tikah a tlu i thlanmual thlanmual kam si lo cu a thlanmual si ko a dawinak ang maw zei maw thlan i oh si ko oh oh thlan cung caan i mino hika uile timi pawl kha hai an dor nak le an lak pang ti sonak nak an an um le man ha to kong chim cu khi

Atu i facang an petu hna hi Van Lian Ham te chungkhar an si. Le US ah an um. Le amah Van Lian Ham nih sangau hoi keimah nih thluachuah kai ham la ti le bek hnih cio facang bek hnih cio kha na van pek hna la tiah a timi si. Le Van Lian Ham he a chuahkehnak khawt tak hi Vanzang khua si. Le Kalimyo ah Thang Lian hi a si. Cun US ah kum kul le kum khat kum cang te. Cu ke zei ka ti lai voihnihnak lei hna khan herh te cun voihnihnak lei hna khan Asia cun tuchun he Van Lian Ham te chungkhar nih an kan bawmh mi a si caah khan ke zong Pathian le tuatu kha biak hmun in an ca tangah thlacamnak kan van nei tak hna le hika tusum tenak kan thlacam kha kan zoh lai i kan tial lai mak kha a rem hoih ningin nan rak i lak te lai le kannih hi khi ka ah khan an dirhmun te kha va hmuh ta duh caah khan a hlei in kan kal te lai le min cazin kha ti khan ka duh lai le ti khan kutceihnak kha tunhnih cio kha nan i lak la le nanmah zong nih atu hi a hramthok kutleihnak lawng si awk hmailei ai peh zulh ding a si caah khan atu chimmi te kha philh lo tein kan pawng kan kap ah Awkat le sitim war khi kan mak tak khi kan her caan si cu atu he kum awik ka si le te kha caah khan dide kan ngai hna lai i te kanmah nih kan eimi te tu khat ni te an va vai zong than hem tuk chu mu kan ti se kan hna na bai pe te ka van le hum te chung khar zong boipa nih thia chuah pe hna se lo tika arami zong nih thla nan rak campiak te hna lai le tuchun ni caan ah an petu hna ca le aa chungkhar ca le hi pa uk a rianṭuannak zong khan lawmhbia ka chim ta lai. Hallelujah dawtu Pathian tuchun ni caan ah kan i lawm tuk na mi le nga thangṭha ko seh Israel miphun hna an vah ve lio caan ah an herh ning hoi in nai phuang i Bawipa ti an herh caan ah ti na pek hna, mimte an herh caan ah mimte na pek hna, maan ah an herh caan ah maan ah na pek hna i ni nih a linh tuk sual hna lai tiah khuadawm na pek ṭhan hna. Cu ni khuadawm kha zan ah kalnak an hngal lai lo tiah meiceu ah na rak thlenpiak hna. Bawipa kum nga ruk chung sangau tlang ah kan um i lungre a theih tuk lio caan zongah Bawipa a kuttawi lungmi Pathian na sinak kha aw vanlian hung te chungkhar cung zongah na langhter i Zuet ram in dawtnak thluachuah kut an van sakmi hi na salpa na rian ṭuantu ṭha pa uk hmangin tuchun ni caan ah hika ah dawng sarih dawng riat hna sinah Bawipa lawmh bia an hung chim khawh le Kut an hung tlaih khawhmi hna kan hmuh tikah kan i lawm tuk na mileng ah thangṭha ko seh. Hika hmun ah kan tawrel piaktu, The Chin Post a neitu na salpa cung zongah nangmah thil cu um se law kaupi in midang caah thladem le dornak tlak in Bawipa hmailei zong a nganmi na thluachuah na hon lai caan mi kan thangṭhat. Aw ramleng a hawile vialte cung zongah nangmah thluachuahnak a thang tlung ko seh. Tuchun ni a pek cio mi chungkhar cung zongah nangmah thluachuahnak a thar in tlung ko seh kan ram thok na ṭhatter cang caah kan i lawm tuk kumpi kum khat chung le hmailei kan kalnak lamthluan zongah nucan pa can ah a kan dirpiak lai caah min ling an thangṭha ko seh bawipa ah bawmhnak a hmumi chungkhar zong nih an hman dingmi an ei dingmi ti le rawl hi an damnak le an thluannak le nangmah ah thlarau mit vannak an conak ah cang hram ko sawh seh kan i lawm tuktu chen ni kan i tonnak le lawmh bia kan chimmi hi na van record ah kan ṭial piak law na fale hna cungah an herh ning hoih in na thluachuah kut na sak ṭhan lai caah na miling an thang ṭha seh Jesuh min thla kan cam kan Pathian amen Kita hin kan tuk cawk mi cu si. Oh, kita hi mo Na timi cu ka pi man hi pakhat ai hi pakhat ka sala te pakhat man lak pi tak oh si oh ni ka bang deuh mi ban ti ro kan pakhat in share ilo

Cawh. Zeitin facang bek nih hi a tlawm tuk maw?